Näme boldy? Näme bolar öýdýäň? Ana golçuk gaýny. Şoňa gaýny uçdy ho. O gaýny üç otagly jaý alyp beripdir. Üstüsine de Lexus maşyn. Şeýle bolaýar. Hä, seň gaýnyň näme alyp berdi? Meň gaýnym, meň gaýnym maňa dert alyp berdi. Dert? Hawa-how. Bu näil zada? Bir günlük diýip öýe gelýär. Aha. Bir aýlap gidenok, how. Towa estagfir, on ýal gaýyn maňa ukyda getirmedi. Sen sorama, ýalňyşyp obada toý bar diýip ugradaýmasaň ýene bir aý boljak. Biziň öýümizde hak gürrüňi menden gowy bilýär. Nädip diýen aýdaýynmy? öýüňdäki agentdir. Bir zat bolup bar zady ejejigine şyp edip aýdýana şondan gowulýar. Ýa-da dösdi. Eý, menä bar şu gaýynamdan gorkamok, Hudaýa şükür. Ýöne öýdäki bir togly öýde ýaşaýan, bir togly öýde ýaşaýan ýaşaýan iňňirdisinden çekinýän. O gelýän gaýynyň öýden. Hany? Hä, otur, otur. Aýtma, gorkama. Sylag ýerimden tursun hany diýip. Sylag diýil ýa gaýynyň öňünde ýerimden turan bolup salowmaleýkim diýip. Şoň üçin men gorkama, gorkama. Ýöne öýdäkiň iňirdisinden gorkýan. Işden baýan şol bar pylanam pylan zat alnypdyr. Pylanam pylan edinipdir. Pylan ýerde Gowy pommah çykypdyr. Aý sekem şon ýalymy? Ýöne bara Guwanjyň gaýyny duşda. Ha. Guwanja Lexus maşyn. Owa. Üç otagly jaý. Owa. Gül ýaly. Ha. Nesip edendir. Gaýynyň jaň edýärmi? Haky, goýdum tuwa. Sylag goýdum. Heýde, sylag golaýdy. Berekella, sylag golaý. Sylag. Bura tol jaý üç otagly etmeli. Üç otagly. Bu ýogsady. Sen nädip alynjaý? Menmi? Hawa. Gowy ýatlatdyň. Ha. Men jaýymy Abraýly emlägiň huzur kärhanasynyň üsti bilen aldym. Abraýly emlägiň huzur kärhanasynyň üstüne aldyň? Hawa. Näme Abraýly emläkde jaý meh diýip berip durmy? Wah, dost jan. Hany gep şo taýsyna bar. Bir otaglygyňy 2-ä öwürýär. Oho, 2-ä ikini goşsaň näçe bolýar? 4 bolýar. Gerek bolsa 4-e de öwürýär. Waý ba! Öýüňden elinjik hiç zadam bozmanjyk, döwmänjik upakowka edip elinjigem eliniň aýasynda edibem göterip äkidýärlerem. Göçürýärlerem. Aý, nätdiň-aý? Gaýynlaň ýanynda agdaýly bolýaň. Hawa. Oho! Gaýynlaň ýany abraýly bolýaň? Abraýly bolýaň. Derrew abraý elmäge jaň et. Gowusy. Men barýan. Gowusy. Aha. Sen ynha, ynha häzir, häzir, häzir. Ana. Şu belgä jaň et. Oho. Özüň ilinç gürleşýän. Aha. Ilinç hem gelýärler. Ilinç hem jaýyň açaryny berýärler. Öýde islendik ýerden, öz göwün islän ýerinden tapgyn berýärler. Olar ýalap bola dost. Gaýynlamyň ýanyna. Abraýly bolaý. Ýör. Sikdik üflese de gaýlan ýaly. Ýok. Dost, pikiriň bu. Mähribanlar, bu bir durmuşy degişmedir. Ýöne abraýly emläk her bir ojaga abraý getirsin. Abraýly emlägiň maksady didarja. Iki otagy jaýlaňyz dört otag edip bolýar. Tiz ýagdaýda satyp bilýäňiz. Ýa bolmasa jaý aljak bolsaňyz, amatly ýagdaýda jaý tapyp berýär. Ýa bolmasa öz jaýyňyzy kireýine berjek bolsaňyz, ynamdar adam tapyp berýär. Abraýly emläk. Telefon belgileri şu jaga açýar.